Besmelleh. Tamacahut n bu yedmimen. Tamacahu. Ihi zik-nni yella yiwen uḥeṭṭab. Deg ṣṣbeḥ ar ṣṣbeḥ ad iruḥ ad d-yezdem isɣaren, ad ten-yawi ɣer ssuq, ad d-yuɣal s axxam-is, ad d-yawi lqut i tmeṭṭut-is akked yelli-s. Armi d yiwwas deg wussan, ata iruḥ ar lɣaba ad d-yezdem isɣaren. Yufa dinna yiwen n wefrux d amelḥan, d amelḥan armi d ulamek. Rric-is. Xelḍen akk deg-s akk la lṣif anerric, d azeggaɣ, d azegzaw, d awraɣ, ad s-tiniḍ deg lǧennet i d-yeffeɣ wefrux-nni, mesan d afrux n leɛǧeb, leɛmer i iwala afrux am winna. Iɛedda yuddi-yas lḥelfa, iṣegged-it-id, yewwi-t-id s axxam.

Din i ttnejmaɛen akk akk akk k i d-yexleq Rebbi d lmal deg lɣaba-nni. Izem, awtul, uccen, uccay, inisi, ilef, nnejmaɛen-d akk s ddunit d talasut ula d aweṭṭuf yella, azrem. Ihi xedmen dinna lejmaɛ ttqessaren. Deg lxuf i tugad teqcict-nni akked yemma-s, ttrunt. Teɣli-d tmeqqet imeṭṭawen sufella n uqerruy n yizem, yerfed aqerruy-is. Ihi taqcict-nni imi tuli ɣer tqacuct n ttejra, ur tt-iwala ara. Ma d tameṭṭut-nni, iwala-tt. Yenna-yasen, Ampo wa deg-wen ara yi-d-iṣubben tagkayla-nnig uqerruy-iw. Ineṭṭeq-d uweṭṭuf, yenna-yas, Ad k-tt-id-ṣubbeɣ. Yuli uweṭṭuf, yebda la iteqqes deg-s, acu aweṭṭuf-nni ad t-sexdem kan akkagi kan ad t-ẓẓɛef yiri-s. Akked-i m'ur yezmir ara uweṭṭuf-nni, yenna-yas, Wezrem aɣbel deg-i.

Yuɣ lḥal, iwala taqcict-nni acu ur d-yenṭiq ara, yernu-d iger tamawt i tcekkart-nni anda akken i yella ugrud-nni-ines, yenna-as nekk a sidi sselṭan efk-iyi kan tacekkart-agi. I s-yenna i yizem, yenna-as yizem ddem-itt. Amek yexdem uwtul-nni, yeṭṭef tacekkart-nni yewwi-tt ar lɣar-nni-ines. Ifrit, yeffer agrud-nni dinna. Akken d imi tefrari tafat azekka-nni, yuɣal-d uwtul-nni weḥd sers-d ddaw ṭṭejra-nni, yenna-yas i teqcict-nni ṣub-d ur ttagad ara ini-as ulac d acu ara m-xedmeɣ. Akken d imi d-tṣub teqcict-nni, yefka-yas gma-s. Yerna, imi akken akk ččan dinna akk lḥayawanaten akk yellan din, yeddem-d sin yedmimen n yemma-s, yenna-as, Teẓriḍ, mi yetter ugmam-agi, efk-as kan idmim-agi ad yeṭṭeḍ deg-s, ad s-d-yeffeɣ uyefki. Tɛedda tewwi meskint idmimen-nni, terna gma-s.

Tsemma-yas bu yedmimen igmasen-nni. Tedma deg yedmimen-nni i yeṭṭeṭṭeḍ. Telḥa, telḥa, tecɣel, abrid, lexla tettak-itt i tayeḍ. Armi tewweḍ ɣer yiwet n taddart. Yuɣ-itt lḥal deg taddart-nni deg yiḍ. tɛedda tensa deg tejmaɛt tufa tablaḍt deg tejmaɛt n taddart-nni tkemc-d deg umis ar ɣur-s yerna-t d ccetwa d asemmiḍ teṭṭes sufla n teblaḍt-nni azekka-nni ṣṣbeḥ imi akken ad k-tara yedden lefjer ata yeffeɣ-d yiwen wergaz yufa-tt-id dinna mesket tekmec ɣef ugmis Iɛedda yessaki-tt-id, yewwi-tt-id ɣer tmeṭṭut-is. Netta argaz-agi yesɛa tameṭṭut-is ur tṣeḥḥa ara mliḥ yernu ur yesɛi ara dderya. Ijmeɛ-itt-id nettat la akked gma-s. Gma-s-nni yuɣal yetturebba-d dinna yečča yerwa.

Armi taqabact-nni-nnes cacuɣ i tḥuza. Akken d imi i d-teskeflek akal-nni, tufa tasenduqt n Louise.